Hen dafarn, reit, hen dafarn, ond yn 1839, yn 1839 yn Casnewydd, roedd, roedd uprising yn erbyn, uh, erbyn y llywodraeth. Ac di, roedd un, un o arweinwyr oedd dyn enw Zephaniah Williams. A wnaeth e dianc o Gasnewydd a dod i'r ôl siloc achos roedd ei A'i chwaer e, yn cadw y dafarn yna gyda dyn oedd gyda lot o dylanwad, a wnaethon nhw cael Sephaniah i mewn i'r llong o'r enw y The Versity. Ac roedd e ar y llong yn y bore, a daeth cnoc ar y drws, a pwy oedd yn yr on? Superintendent Boxdale, dyn oedd wedi dod o Heddlu Llundain yn ystod ei wythnosau cyn hynny. Ac dihunodd Zeffanaia, a cafodd ei arestio, a cafodd ei ddifrodi i fynd i'r i gael ei lladd. Ond wnaethon nhw newid hynny ac aeth e i Tasmania. Ac yn Tasmania, daeth e yn dyn cyfoethog iawn trwy'r busnes glo. Ond dyna rhan arall o hanes Cymru. Dylen ni gael plaques yn bob man i ddweud y gwir, i atgoffa ni o, o beth, uh, beth sydd gyda ni. Um, yn, yn, yn y docs hefyd, os wyt ti'n mynd roed lle mae'r afon Taf a'r afon Eloi yn redeg mewn i'r môr, dan y môr yna, Mae yna carreg fawr, fawr, fawr, ac mae'n beryglus iawn os nag, nad yw'r bobl yn gwybod sut i dod â'r llong mewn. A'r enw, enw ar y, y garreg fawr yma ydy, ydy Cefn y Wrach, yn dangos sut i, oedd y Gymraeg yn byw ac yn iach yng Nghaerdydd. Jyst ochr arall yr afon, lle roedd yr afon Elai yn mynd mewn, right, roedd lle yn yw'r enw Cwtsh y Cwm. Ac mae ar, ar map, i sy'n edrych ar mapiau ti yn 1850, ti'n gallu gweld pethau fel hyn, ac yn dysgu mwy am y ddinas ti'n byw ynddo. Um, nawr te, uh, Edward Turner, Edward Turner yn enw sy lawr fan hyn. Nawr oedd Edward Turner yn dyn yn y pumdegau, ond beth oedd yn bwysig amdano fe oedd yw hyn. Roedd e'n fab i'r teulu o adeiladwyr. Ac fe oedd y trydydd genhedlaeth ar y teulu yna oedd Turner, adeiladwyr Turner. Nhw yw'r bobl sydd wedi adeiladu y, y canolfan ddinesig. Hynny yw, yr amgueddfa, y llyfrgell ac yn y blaen, popeth oedd yn y dre yna, mae e, mae wedi cael ei adeiladu gan um, y Turners. Dwi'n gofyn, mae Night Turner marw yn, yn, yn ei 50au, ar ôl dysgu Cymraeg yn, yn yr hen urdd yn, uh, yn, Con, yn Heol Conwy. Uh, ac rwy'n cofio dweud wrth i fi, mae Grange Town, meddai fe, yn rhi Saesneg i gael i gael capel Cymraeg. Le bynnag chi'n edrych yng Nghaerdydd, byddwch chi yn sicr rhywbryd neu'i gilydd, bydd capel Cymraeg wedi bod yn unrhyw ward ti'n gallu meddwl amdano. So, weithiau mae yna ma cymaint, yn, yn, yn yr eglwys newydd, roedd cymaint a naw o gapeli ac eglwysi oedd yn, gym, oedd yn Gymraeg. Felly dyna, dyna fath y syniad. Ond te waith, dyna beth oedd e'n dweud. A dweud si, wel, Edward, Rwy eisiau rhoi yy wneud ti yn yn hapus yn lle fod yn drist. Roedd Capel y Bedyddwyr Cymraeg yn 1859 yn Patrick Street yn Butetown, a symudodd o fan'na i'r gwaelod Corporation Road yn Grangetown yn 1910, ac parodd yna tan bod e'n dod i ben yn 1950. Ac roedd Roedd e'n falch iawn i glywed hynny. Mae'r Coselydd wastad yn teimlo bod rhywbeth o le, bod, uh, mewn, bod, y, bod y Cymru yn gallu bod yn est, est, estronwyr yn o'i gwlad ei hunan. Um, yeah. Sylw am.